Ti yɛtɔɣ shɛli ti ni daa yɛri ŋɔ maa, M bi ŋmaai ŋɔ maa, Abnɛrnim gbiligi n zipiligu maa m-baɣi baɣi baɣi baɣi baɣi bɛ ni daa ti tarima dɔɣiri kpɛ maa. Di chɛ ka n daa yɛli li n lahi viidiyo dimbala maa puuni, M eeh, n dɔɣiri kpɛma try yi maa, n ti yɛri ma hal ni niŋ m biŋmaai ŋɔ maa niŋ kulisim nali Dagbaŋ ka ŋun yɛri li. N dɔɣiri kpɛma Dagbaŋ bɛ niŋdi biŋmahi maa, zaŋya yi kɔntaɣitinima zaŋ pa m pana, shɛ ya ni ka o da biŋmaa. Ɛhɛɛn! A! Zambala, Zambala ŋun gindi ŋmahiri nyin yɛri, O mini paɣa yino lana difference n-lee beni? Ɛhɛɛn! Pumpɔŋɔ gba yaa, a nya Nigeria bɛn fiɛbiri, pumpɔŋɔ Nigeria ni malila luɣ shɛli, a yi mali paɣa yino, ka gbib paɣa yino maa laa hal yuun gbaliŋ, ka bɛ yi mi ni kadama a mali liɣiri, a mali moto bara, moto nima la ka a mali a, Ɛhɛn, a mali moto bara ka gbubi paɣa yino yuun gbaliŋ ka mali la aliɣiri bee n-gbaai gaman bua viɛnyɛliŋga. N ku fiɛba viɛnyɛliŋga. Di zuɣu ti lihiri Fowell ka suhuri m danyaa na. Dagbaŋ! Bɛn gbubi paɣa yino yuugi ŋɔ maa, hali na ni zuŋɔ bɛ na be biɛhigu puuni. Dagbaŋ mi ya ni paɣa yino lan nyɛla dakoli. Di zuɣu di tu ni ka dama lala zaligu ŋɔ maa ti di zuɣu paɣaba ni bihi maa suuna ni yi ku lan yɛn niŋ ni paɣa ka o dɔɣi Paɣa a kuli yɛn wum ni o dɔɣila paɣa. Paɣaba maa ni kuli galisiri ŋɔ maa ka a vuli paɣa yino maa gbubi kapuŋ maa zaa dɔɣiri kpɛma m bɔhira mi ɛɛn bɔndali ka so kuli yɛn kana ti pahi ka a mi gba zaa kuli ʒiya man yidana m bala maa man yidana m bala maa ka ʒi golisibu ka kuli bɛ ŋmɛya n yidana m bala maa ɛɛn man ba m ba ka a yi dan ka binŋmaa kaman a ni mali binŋmaa ŋɔ, tɔ a gba dam binŋmaa zaŋ ti a yidana. Ka o chɛ ma ayirɛd na ŋɔ zaŋ chaŋ binŋmaa ŋɔ maa, ka chɛ dɔɣiri kpɛm ni niŋdi ma ayirɛd shɛli ŋɔ maa. Eey! Naɣila o ti bola binŋmaa, o ti bo binŋmaa pah o paɣ maa zuɣu. Di saha di wuhirim ni kadama dɔɣiri kpɛm a paɣiba ayi ka o yi pa mali maa. Soli ŋɔ puuni o yi palimɛnt duɣiya, cha! A Ghana palimɛnt duɣiya. Tɔ Ghana palimɛnt mi ni duɣi duɣiri shɛli ŋɔ, di ʒiya yɛla ayi. eh, ti ban be samban polo bee yi ban be samban polo bee yi ban ni gu n-yi samban polo, eh, di malila yɛla ayi, di viɛla ka bi viɛla. Di zuɣu ti ku yɛn guumi kpɛri di puuni n-di tab daa, daa, tab daanfaani, eh, Dagbanli, Dagbanli, Dagbanli, n-di tab daanfaani, eh, a yi kana nyin kpaŋ ma man ka a shɛyi ka like ka subscribe dini ku nyɛ please n suhira mi jaandi faaŋa, faaŋa, faaŋa, faaŋa, shɛyim ka like ka sub, platform kam puuni a ni beni Kpaŋ maa man ka ashee yi ka ti ti ti daanfaani tab daanfaani zuŋɔ daba ashɛm ti ku nyɛli tamya la ka viidionim ku zɔri gili na ka di nyɛla dabba nyabiri bi dab tabi eeh nyiri vari puuni ka yɛtɔɣa bihi aniɔ soli kuli ni doya ka a dari mɔɣu eeh dizuɣu soli n doya ka shɛb dari mɔɣu ka salo naan yina ti yɛli ni kadama eeh soli maa ni ku doya ka yi yɛn dari mɔɣu ŋɔ maa ti ku saɣi ti m buyiŋa ti m mali zaŋ zali dizuɣu Ee, zuŋɔ daba ashɛm, Naawuni na yuui ti mi ka di nyɛla Dagbaŋ ti na ku gbaariya dabba bɛn gɔnni tab niriba vari ni, amaa ti na bi nya paɣiba bɛn mɔɣisiri tab. A mi yi di beni Dagbaŋ bee di kani, bɔhigu kaman bɔhira m-bi mi, dabba noli ka ti ku gbahira yi paɣiba bɛn be TikTok zuɣu ni bɛn be Facebook zuɣu ni bɛn be yiŋa luɣili kam. Paɣiba, fiki fiki bɛ gba niŋdi taba domi ti ku wumdi a dabba dini ti bi nyari paɣaba. Dizuɣu ka di lee mali dabiɛm afa kara kara ni alahiʒi kara kara nima ni waɣira waɣira. Man daa mili ba ka di nyɛla bibihi bi kpɛhi kpɛhi ni m daa niŋdi li. Amaa ka pumpɔŋɔ ka di ti nyɛ ninkura zaaha be di puuni na mini alahiʒi niŋ ŋɔ maa. M pa shɛli ka din tooi niŋ ka di nyɛ alizinnim tuma m-bala maa. Amaa kara yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli. Eeh a lihi eeh bini din gbaai 2021 zaŋ kana laa hali na ni zuŋɔ ka bi daa bɔhi Nana Akufu Addo di yɛtɔɣa Ka o daa yɛli yɛtɔɣa n-tɛhi tibila m-bɔri ni ti kpɛri yɛtɔɣa puuni. Di zuɣu di yɛtɔɣa daa bela Palimɛnti. N ko zɔri ginda bɛn paasiri bill ziligi ni yina di demonstration niriba ni chaŋ yɛli di yɛtɔɣa. Finally, eh, Ghana Palimɛnti bɛ paasirila law. Bɛ mi ni paasiri law ŋɔ maa, di kpalinla ninvuɣ yino kɔŋko the whole Ghana. Bɛn paasi lɔɔ ŋɔ maa, lala ninvuɣ yino ŋɔ maa o bi saɣi zaŋ zaŋ ti li bee o bi saini ni ka o tum tuma. Di zuɣu lala ninvuɣ yino ŋɔ maa eeh ŋumaŋuma pun yina ti ya ni pɔhim zuɣu ni kadama o ku saini ka palimɛnti mi paasi li. Palimɛnti maa mi ni paasi li ŋɔ maa, hal lala nir maa ni bi saini, Ka di nyɛla, Ɛɛh! O ti lan ka o nyɛvili puuni bee o lan kani, bee o lan ka nam puuni. Gomnanti so ŋun yɛn kana mali soli ka o saini li ni yiri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, dini n-nyɛ ti tiŋgbani zuɣulan Nana Akufu-Addo Dankwa. Ɛɛh! Buʒiya di shia ŋuni m-bala maa. Ɛhɛɛh! Ŋuni n-kpalim ni o saini? Wan saani bee o ku saani? Shɛb yɛli ni o ku saani li ni abadan, ni di ŋmani din chihira. Eh, di zuɣu a mi lihi tiŋgbani zuɣulan former eh, President ŋun yɛli ni ŋun nyɛla asɔri doo ŋun daa sɔri bi saɣi deeli di zuɣu kama eh, eh, eh, Atamɛs nima yɛli shɛli ni ŋun ku deeli zuŋɔ ku deeli biɛɣu maa laaka n ni ŋun na ʒe m-bɔri li. Di zuɣu hali Nana Akufo-Addo ni bi saani li ka di nyɛla ti vootimi ka o yi kana to ŋun ni paasi lala bill ŋɔ maa. Amaa di nyaaŋa American vice bini councilor, ambassador ŋun ʒe Ghana o yeli yɛltɔɣa pam zaŋ kpa di polo. Naa nyɛ Ghana bini paasi binshɛɣu parliament ŋɔ maa ni waɣira waɣira waɣira waɣira waɣira bini be di puuni nti pahi parliament o bɔri ni o bɔhi ti ni di n ʒi yɛltɔɣa na pam. Ti ni ʒiya ŋɔ, ti kan dira, ti kan sura, ti chanimi maani bara dira. Ŋɔ ni ŋɔ maa pahi mi zuɣu ka lahi bari shɛli ti ni chani niŋdi lala sululaya ŋɔ a ka bi tiri ti. Di zuɣu ti tib darigiro ni palimenti ni niŋ tibi bɛn zaɣisi ka paasi beeli shɛli ŋɔ maa. Hee chɛraya!

Ni bela na bela ŋɔ maa, ti lihi li di zaɣ viɛlitali m-bɔŋɔ maa, di zaɣ viɛlitali n-nyɛ din sani mi. Ti mabiligu tiba n-gɔri chani silimiin tinsi America, Canada, Europe zaaha n-ti diri tim la n-ti yɛra ni ti sik asaalan ŋɔ. To din ŋɔ pumpɔŋɔ laa beeli ŋɔ a ni pass ŋɔ maa, ka nyɛ ŋun yɛn zaŋ zaŋ di tim, eh to nyɛ ŋɔ ŋuna a maraaba ka di nyɛla ni kadama Ghana nim pass law kadama a be di puuni bɛ ni niŋ a ŋɔ ka n niŋ a ŋɔ. Di puuni zalisi maa Pumpɔɣu ka di daa yina, amaa bɛ paasi li di kpalinli tiŋgbani zuɣulana. Dini na n-nyɛ binshɛɣu din ni nyɛ pɔhim zuɣu n-nyɛ zuɣusaa. Di zuɣu Bad News maa nyɛla ni ka di ba pumpɔɣu ŋɔ ti ni chani IMF ti deeri li luɣ'shɛŋa la zaaha. Pumpɔɣu di yɛn lɛbila tibi darigibo ka di nyɛla pumpɔŋɔ din miiti pam. Naɣa ti niŋla nimohi n zaŋ ti mineral resources shɛŋa din be tingbani maa n-diri daanfaani, ka pa lala tam bahi yoli zaaha, eei ka chɛ a tingbani ni yɛn mali binshɛɣukam zaaha kul nya fertile land shɛli din do Dagbaŋ, ka Dagbaŋ politiciannim po ti ni bɛ ku ko. Ti ni ʒiya ŋɔ ka Dagbanti politician ka a di yɛn nya ka ŋun bɔŋ mali eei Kamantoonsi puu ka m bɔn mali ee ee ee alibalisa puu ka m bɔn mali ee ee ee kaakaaduro puu ka m bɔn mali ee gaaliki puu ka m bɔn mali bini bɔ ka tiri leen chaŋ puhiri dira ti naa lan chaŋ ti be kpunkpaan daa ni ka di kuli nyɛla ban kuli mila paɣasara golibu paɣasara nyɛbbu o ti ku yi paati maa puuni la ka o paati ni ti bela n-diri nam ka a ku nyu o, Naawuni zuɣu ŋuni n-ku bala ha? O yuli bi lee n-yina. A baŋ ya? Di zuɣu a yi kana ti lihi zuŋɔ dabisili ŋɔ maa gba zaa, binshɛɣu din na trɛndi Palimɛnti ka bɛ paasiri lɔɔ ka di gba zaa nyɛla ti ʒiɛlana kpe ŋɔ ni kadama ti zaŋ zaŋ pahi na ka mabiligu ki di di daanfaani. Hali na ni zuŋɔ ti na ku zeya kpe ŋɔ ka ku bali ni mabiligu di je suli Sheyim ka like ka subscribe. Bɔ n-lee guhira? Bɔɣa guhiri ka bi ka bi likira. Bɔɣa lee ku guhira ka bi sheyira. Sheyima ka ti diri taba maa ihi a wum laribaa ni ni yeli maa a home Muslim a home Muslim. A ma bia musulimi nyɛ a ma bia musulimi. A ma bia Dagbana, Ŋmanpiriga, Nanuna, the whole five northern ti nyela ni a gbɛ waa zuɣu di zuɣu a ku chirigi ni a gbɛ waa bini yaa nyin like ma ka sheye ka subscribe. Hali na ni zuŋɔ ti na ku ʒimi. Ti yɛtɔɣ shɛli ti ni daa yɛri ŋɔ maa, M bi ŋmaai ŋɔ maa, Abnɛrnim gbiligi n zipiligu maa m-baɣi baɣi baɣi baɣi baɣi ba ni ni daa ti tari ma dɔɣiri kpe maa. Di chɛ ka n daa yɛli li n lahi viidiyo dimbala maa puuni, M eeh, n dɔɣiri kpe ma tira ayi maa, n ti yɛri ma hal ni niŋ m biŋŋmaai ŋɔ maa, niŋ kulisim nali Dagbaŋ ka ŋun yɛri li. N dɔɣiri kpe ma Dagbaŋ ba niŋri biŋŋmahi maa. Zaŋya yi kɔntaɣiti nim zaŋ pa m-pana shɛya ni ka o da binŋmaa. Ɛhɛɛn! A, Zambala, Zambala ŋun gindi ŋmahiri nyinyari, o mini paɣ yino lana difference n-lee beni? Ɛhɛɛn! Pumpɔŋɔ gba yaa a nya Nigeria bɛ ni fiɛbiri pumpɔŋɔ Nigeria ni mali law shɛli a yi mali paɣ yino ka gbubi paɣa yino maa la hali yuun gbaliŋ, ka bɛ yi mi ni kadama a mali liɣiri, a mali moto bara, moto nima la ka a mali a? Ɛhi, a mali moto bara ka gbubi paɣa yino yuun gbaliŋ, ka mali a liɣiri bɛ yɛn gbaai gama m-bua viɛnyɛliŋga, n-ku fiɛba viɛnyɛliŋga. Di zuɣu ti lihiri Fowell ka suhuri m danyaa naa, Dagbaŋ, bɛn gbubi paɣa yino yuugi ŋɔ maa Hal ni a ni zaŋ a bina be biɛhigu puuni, Dagbam mini a ni paɣ yino lan nyɛla dakoli. Dinzuɣu di tu ni ka dama lala ziligi ŋɔ maa ti du zo paɣiba ni bihi maa, suuna ni yi ku lan yɛn niŋ ni paɣ ka o dɔɣi paɣ a ku lan yɛn wum ni o dɔɣila paɣ a. Paɣiba maa ni ku galisiri ŋɔ maa, ka a vuli paɣ yino maa gbubi kapɔŋ maa zaa dɔɣiri kpɛma, n bɔhirimi ɛɛn bɔndali ka so ku yɛn kana ti pahi? Ka a mi gba zaa ku ʒiya, Man yi dani m-bala maa, man yi dani m-bala maa, ka ka ʒi golisibu ka ku be ŋmɛya, N yi dani m-bala maa, Iman ba m-ba, ka a yi dan ka binŋmaa kaman a ni mali binŋmaa ŋɔ, tɔ a gba dam binŋmaa zaŋ ti a yidana. Ka o chɛ ma ayirɛli na ŋɔ zaŋ chaŋ binŋmaa ŋɔ maa, ka chɛ dɔɣiri kpɛm ni niŋdi ma ayirɛli shɛli ŋɔ maa. Ee, naɣila o ti bola binŋmaa, o ti bo binŋmaa pahi o paɣa maa zuɣu. Di saha di wuhirim ni kadama dɔɣiri kpɛma paɣiba ayi ka o yi kpabi mali maa. N yuli bɔri Mister President on social media